Li herêma Efrînê firotina qaniyên xelkê, dizîn û talankirina berhemên zeytûnan ji aliyê çekdarên bi ser Tirkiyeyê ve berdewam e. Di vê derbarê de malpera Efrînpost belov kir ku çekdarên ji milîsên Ehrar Eşşerqî yê qaniyê welatiyê Kurd Mihemed Ebdî ji gundê Keferdelê ku bi xwe niha li Efrînê dijî bi du hezar û heft sed dolaran firotin. Her wiha çekdarên milîsên El Cebha El Şamî yê qaniyek li Taxa Eşrefî yê bi hezar û heft sed dolar firotin. Ew xanî yê welatiyê Kurd û Riya Hesen ji gundê Dargirê ye. Ji aliyeke din de, erebekî hawerde opxa endamek di şurta eskerî de bi navê Ebû Zêd ji Gota Şamê ye, dizî û fêl li welatiyeke Kurd bi navê Sabah Husên ji gundê Keferdelê kir û di sid û pêncî hezar lîreyên sûrî jê dizî. Di bûyereke din de, Di roja bîst û duyê Êlûnê de çekdarên Nenoskirî heftê û pênc darên zêtûnan û du darên gûzê yên welatiyê Kurd Omer Mihemed birîn. Her wiha hin kesên Nenoskirî berhemên çil darên zêtûnan di navbera Kefercennê û Meşalê de dizîn û piştre ew dar birîn bi mebesta firûtina êzingan. Li gundê Cûmkê jî baxek zêtûnan ê welatiyê Kurd Mihemed Sêfiddîn hate dizîn. Roja bîst û sisiyê Êlûnê jî li gundê Çema bi ser navçeya Şera, Berhemên zeytûnan ên welatiyê Kurd subhê îdo hate dizîn. Ew zeytûnên hatine dizîn bi traktoran bo kampeke hawerderiyên Ereb li Metîna hatin veguhestin. Welatiyê Kurd subhê li ba aliyê pêwendîdar giliyek ji bo dizîna zeytûnan vekir lê ew gilî bê encam bû. Feysal El-Miqdad wezîrê derve yê Sûriyê re gihand ku Tirkiye li herêmên ku ji Sûriyê dagir kiriye tawan in şer û yên li dijî mirovahiyê kirine. Wezîrê Sûriyê bal kişand ku Tirkiye pabendî têgihiştina Esetena û Sûciyê nebûye û tekez kir ku ew piştgiriya terorîzmê didomîne. El-Miqdad xuya kir ku li herêmên dagirkirî Tirk siyasetên tirkkirinê, koçberkirina bi darê zorê û destdirêjiyê li dijî gelên herêmê dike. Her wiha kirîyarên Tirkî yên cezakirina bi komel şermezar kir û wek qutkirina avê ji ser parêzgeha Hesekê ku bêtirî milyonek niştecih li parêzgehê dijîn. Miqded her wiha hişyarî da grûpên ku bernameyên wan ên cudaxwaz li Bakur Rojhilatê Sûriyê hene û ew kar bi xeyal da zanîn û gelê Sûriyê li dijî wê ye. Axaftina Wezîrê Derve yê Rejîma Sûriyê li pêş şêst û heftemîn Rûniştina Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de li New Yorkê bû. Serokwezîrê Îsraîlê Neftelî Bînît daxuyaniyek da ku Îranê di bernameya çekên etomî de hemû xetên sor derbas kirine. Gotinên Serokwezîrê Îsraîlê di roja dawîn a şêst û heftemîn rûniştina asta bilind li pêşiya civata giştî ya Neteweyên Yekbûyî de bû. Bênît Îran bi piştgirîkirina hêzên ku dixwazin Îsraîlê ji nav bibin tawanbar kir û destnîşan kir ku ew di bikaranîna çekên etomî de hewl dide li herêmê serdest be. Serokwezîr di axaftina xwe ya yekemîn a li civata giştî ya Neteweyên Yekbûyî de got, Bernameya çekên etomî ya Îranê di qonaxa ke xirab de ye. Hemû xetên sor derbas kirine. Bênî di derbarê konferansa salane ya Dêrbend de jî peyivî û ew konferansek li ser nijadperestiya li dijî Îsraîl û gelê cihû nirixand. Îro li bajarê Gothenburg li welatê Swêd li encama teqîneke bi hêz li komelgeheke niştecihbûnê bîst û pênc kes birîndar bûn. Bo vê mebestê panzdeh tîmên hawarçûnê li cihê bûyerê kom bûn da ku birîndaran rizgar bikin. Piştî teqînê agir bi beşekî komelgehê ket û ew kesên hatine rizgarkirin bo nexweşxaneyan hatin veguhestin. Ta niha jî sedemên teqînê nexuyaye. Tîmên agirkujê dibêjin